Mandy Walwin mit-tim ta' Xarabank imorru mal-President u mas-Sinjura Bela fl-Ingilterra. Fejn se jżuru lil pazjenti Maltin li qed jieħdu l-kura hemmhekk. Matul din iż-żjara, il-President se joqgħod għand is-sorjiet Maltin. Din Madre Veronika, Qed tlesti l-aħħar ftit affarijiet qabel jasal il-President. Bunġu madre. All right. Daqxej mħabta hi bħalissa għax daqx jasal il-President. Prepara. Aħna ferħanin ħafna eh, u qegħdin nippreparaw. Lestejtulu l-kamra u xek. Innuqos il-fjuri naħseb għamilnihom imma. L-President jażdulu kamra numru 12. Tajt għaliex. Dal president number 12. Eh, għax dak 12 fortunat. Eh, mela. U dan il-biljett tal-welcome. Welcome card, mela. Għara, xieħlew, ti prepara l-welcome card. U mela, mela, mela. Eh, dik persuna Eh, mux taċċajta. Barra li ju ġoċa Bela u president u kif inu dal-president għalina ħaġa importanti. Tiħdu kosti ġifiri ġi u tawni. ħafna. ħafna. Għalina u l-kbir ta' Aħna ċkek ninu. Nitlu fil-kamra tal-President. Il-kamra prezidenzjali din, u xejn. Sempliċi imma

Jien ippreferejt nagħmel plat spaghetti. Immorru fil-kċina biex naraw il-preparamenti għall-ikla ta' nofsinhar. Hello, Maltija inti. Sisters li miża. Sor leja tajdilna li meta daħlet soru lanqas biss kienet ta' fis-sajjar. Ra fejn tgħallimt is-sajjar inti? Jiena ma tħalt soru ma kont naf nagħmel xejn għax kont moħni fil-lof. U ommi kienet tajdli dem ma ta' mietet ommi ħoti kien jgħiduli Ommi dejjem kien tistennik li ħajbatuk għax ma tħalt naf nagħmel xejn. Imma bħalma bħalmatlek, la trid tkompli l-ħajja tiegħek reliġjuża, trid tipprova tajt tipprova ma tix tajt ma nafx. Għax hekk tajt ma nafx ma titgħallimx. Illum għamiltu ħażin. U darba għamiltu tajjeb. U mhux dejjem jiġik dejjem l-istess. U hawnhekk għandi l-qaqoċ. Dak il-qaqoċ ukoll. Niskopru li swol leha mhux l-Ingilterra biss serviet, imma kienet anka Ġerusalem. Għandek aċċentek isu. Għaxina kont msifra ħafna. Kont Ġerusalem, Pariġi u s-Siċilja. U issa qiegħda hawnhekk, kemm ilek hawnhekk? Hawnhekk ili sena ma għamilt 12 sena ilu għamilt 6 snin. Hawnhekk, issa rġa' ġejt. Jiġifieri inti bħala postijiet dak fejn jibatuk? Fejn jibatuk. Eh, bħal meta tkunu soldat fejn jibatek Il-Ġeneral, Tittobdi, u l-ewwel nett jiena dħalt fil-kongregazzjoni biex dejjem kemm nista' jkun inkun tajnuna l-kongregazzjoni. Kemm kellek żmien meta sirt soru? Kelli 17 u 4 xhur. Ma ma jiddispjaċinix. Hawnhekk il-Presidenza anka poster għamlulu biex jilqgħuh magħhom. Għamilna l-poster, meħba bih tassew. Fostna. U jmur ħafna postijiet, imma hawnhekk ħajsib familja tistennieh. Waqt li s-sorjiet jibqgħu għaddejjin bil-preparamenti, il-madre tirrakonta storja li kull meta tiftakar fiha nistila xi dema. Tifel żgħir ta' sentej kien ġil mal-mami tiegħu U waqt nilgħab miegħu jien niġri warajh u dan ma qalt li ħadd wassalna sister l-isptar qed reħef x'ħin qalt li flax qed hemm ngħidli x'għandu dat tifel. Qalt li mela m'għandu ngħid dak għandu kanser fajnejh. U jien bdejt nibki maħħad, qed tgħidli x'hekk qed ma jidirx qalt li m'hemm qiegħed. Qalt li issa ħammur l-isptar qalt li ħajneħħu ilu qalt li mbagħad jagħmel kimo. Ma kien jiġi kull sitt xhur kull tliet xhur għajnu ta' ħġieġ. Imma xorta ħelu, kieku taf kemm hu intelliġenti. Issa dis-sena reġa' ġiet u ġiet tibki. Qalt li sister, qalt li ta' tgħidli x'ma x'inkelmek kemm rejt nibkien ukoll magħha. Qalt li l-kanser reġa' ħareġ. Jasal il-ħin li tantilhom jistennew. Jaslu l-President George Abela u s-Sinjura Margaret.

Mal-President jitla' wkoll it-tim li qed juħsib l-organizzazzjoni tal-istrina. Darlene, x'ġibt inti miegħek kemm għandek bagalji? Ħafna rigali. Narawhom. Fil-bagalji Darlin, Marika, Fabian u l-kumplament tat-tim Ma jtellgħux ħwejjeġ biss. Darlene. Dawn ir-rigali kollha x'inhuma? Mal min huma? Ah, sel għall-pazjenti għall-pazjenti kollha li hawn eh, magħmulin mill-kok tal-Palazz Sant Anton tal-Kitchen Garden. Għamilna xi ħaġa ġibna l-asel ukoll li jinbiħu kol mill-Kitchen Garden ħalli mbagħad nagħmlu pakkett untom il-pazjenti meta nżuru l-isptarijiet. U għal fil-bagalja l-oħra mbagħad għandna soft toys u kodba għat-tfal li hawn. Qabel niġu naraw kemm hawn pazjenti, naraw kemm hawn kbar, naraw skont l-etajiet u nagħmlu rigali accordingly. Intan, jasal il-ħin tal-ikel. sorjiet fil-kċina Jibdew ilestu l-platti. Il-President mill-ewwel jibda bl-ewwel żjara tiegħu. L-ewwel post li nżuru huwa l-Isptar ta' Njuroloġija f'Londra. Dan l-isptar nazzjonali jaħdmu xi konsulenti u tobba Maltin. Fostom il-konsulent Dr. Ludwig Zrinzo. Jiena naħdem hawnhekk bħala consultant neurosurgeon, peress li huwa sptar nazzjonali nikkaterjaw għal poplu kbir immens. u l-ammont ta' teknoloġija li għandna u li jista' jinvesti fih l-isptar huwa kbir immens. Dottor Zrinzo se jdawwar il-President madwar dan l-isptar fejn fih bħalissa hemm xi pazjenti Maltin. Niltaqgħu ma' aktar tobba Maltin li jaħdmu hawn. Int qajt jiena ma' tabiba hawnhekk, it-tifla ta' Semi Mejla Ħadt pjaċir ħafna niltaqa' magħha, qed iddur magħna hawnhekk u qed tagħmel l-ispeċjalizzazzjoni tagħha hawnhekk ukoll. Hija xi ħaġa li kif gradwat minn Malta immedjatament ġiet hawnhekk. Allura dak ukoll huwa investiment għall-futur, għas-saħħa wkoll f'pajjiżna. Peress li jien ovvjament għandi l-għeruq tiegħi Malta, ħafna drabi jagħżlu li jibgħatu l-Maltin hawnhekk. Mhux dejjem nieħu ħsiebhom jien għax jiena speċjalizzat f'ċertu mard tal-moħħ bħall-Parkinson's disease, dystonia u ċerti tumuri tal-moħħ bħal meningiomas u affarijiet hekk. Però jekk il-pazjent ikollu bżonn għajnuna tiegħi nista' naqdih jien. Jekk ma jekk mhux ta' idejja bil-Malti, nirreferi għall-kollegi tiegħi biex jaqdu l-pazjent Malti. Tieħu pjaċir imbagħad tara barra l-pazjenti Maltin illi hawnhekk qed tara konsulent Malti illi jopera fuq il-brain illi hija xi ħaġa fenomenali. Tara l-bniedem responsabbli mit-teatru hawnhekk huwa Malti. Allura tħossok verament qiegħed barra l-pajjiż u fl-istess nifs qiegħed at home. Waqt li nkunu Londra, nintaqgħu ma' Olivia Lewis, li bħalissa qed tistudja hawnhekk. Eh, dawn ikunu hawn ġili familji sħaħ, ġifieri l-mara r-raġel, it-tifel, tifla. Jitilqu kollox, jiġifieri u jiddedikaw ħajjithom hawnhekk.

I am Claire Marie Busuttil and I represent my beautiful country of Malta. Malta! Dan il-konkors, Claire jirnexxila tiġi mal-ewwel 20 f'dak li għandu x'jaqsam ma' talent. Hawnhekk fl-Ingilterra, Claire Marie Busuttil iżżur ukoll il-pazjenti. Xi ħaġa inkredibbli. Kelli iltqajt ma' 112 pajjiż ieħor, ġifieri tfajliet minn 112 pajjiż ieħor. Eh, kienu vera rajt kollha kemm huma karattru differenti, sbuħija differenti, ġifieri ma tistax tgħid li dik li sbaħ jew dik li sbaħ għax kulħadd għandu l-isbuħija partikolari tiegħu. Qabel inħallu dan l-isptar, il-President George Abela jippreżenta donazzjoni lill-isptar bħala ringrazzjament Talli qed jieħdu ħsieb lill-pazjenti Maltin.